Här President, et ass kloer erkennbar, dass déi aktuell Landwirtschaft, esou wéi mir se haut bedreiwen, op laang Siicht keng nohalteg Perspektive bitt. Stand haut ass de Fonctionnement vun eiser Landwirtschaft ausgeriicht op de schnelle Profit um Réck vum Wuel vum Déier. De Feeler doru bedréit déi gemeinsam europäesch Agrarpolitik, déi joerzéngtelaang eng Landwirtschaft subventionéiert huet, déi op eng Stabiliséierung vun de Boursen an op bëlleg Präisser fir de Verbraucher geziilt hunn. Mir kënne frou sinn, eis Baueren ze hunn. Ech sinn um Bauerenduerf opgewuess a wunnen nach haut ganz no beim Bauer. Bauer sinn ass e knachenhaarden Job. A mir hunn zu Lëtzebuerg déi grouss Chance, datt déi meescht Bauerebetriber nach Famillje sinn, deenen esouwuel d'Wuel vum Déier wéi och vun der Natur um Häerz läit. An dat zënter Generatiounen. Mir net déi Massendéierenhaltung iwwert e puer Stäck an engem Gebai ewech, wou de Leed vun den Déiere produzéiert gëtt zu gënschtege Präisser, an dat fir eng schlecht Qualitéit vun de Liewensmëttel. Eis Baueren hu wéineg finanziell Spillräim, awer dofir en Job, wou se Dag an Nuet, Weekends, eben zu all Moment fuerdert. Trotzdem, veräermte Biedem a versauert Waasser duerch den Iwwerasaz vu Pestiziden, grausam Konditiounen an der Viehzucht a bei den Déierentransporter an ëmmer méi Krankheeten, déi optauchen, well mir hei déi, well mir déi Herbiziden, déi mer an de Buedem geheien, ëmmer erëm selwer mat eisem Iessen ophuelen. Mir brauchen e moralesche Wiessel an der Politik fir eis Landwirtschaft. Mir brauchen eng Politik, déi wirtschaftlech gesinn zwou Positiounen zesummebréngt. Mir mussen dofir suergen, datt d'Bauere vun hiren Erträg liewe kënnen, an dat ganz gäre mat Hëllef vum Staat, well keen Déier soll wéinst dem Profit leiden. Gläichzäiteg muss jiddereen en Zougang zu gesonden an onbelaaschte Liewensmëttel kënnen hunn, well nëmmen dann Kréie mir de Konsument iwwerzeegt, net e Masseprodukt am Discounter ze kafen? An deem Sënn maache mir Piraten eis staark fir d'Promotioun vun der Biolandwirtschaft, fir gesond Biedem a Bëscher, fir d'Ënnerstëtzung vum Biobauerewiesen an och fir de regionalen Handel. D'Biolandwirtschaft ass op laang Siicht déi eenzeg Landwirtschaft, déi den CO2 drossele kann, wa se lokal bleift. Éisträich huet iwwer 22 Prozent Biolandwirtschaft. Dës Regierung huet d'Biolandwirtschaft leider laang verschlof. Sechs Joer am Amt, grad mol 4 Prozent sinn awer Biolandwirtschaft zu Lëtzebuerg. Dat ass eng kloer Datz. Eis Landwirtschaft misst e Virbild fir ganz Europa sinn, de richtege Wee virliewen a weisen an esou en Drock op europäeschem Niveau maache fir déi gemeinsam europäesch Agrarpolitik ze änneren. Den EU-Fong fir Agrarpolitik muss ëmstrukturéiert ginn, fir vun enger quantitativer Landwirtschaft op qualitativ Faktoren ze steieren. Dofir ass awer den néidegen EU-politesche Wëlle gefrot. Wa mir vu Landwirtschaft schwätze musse mir am grousse Ganzen och eis Ernärung a Betruecht zéien. Dofir musse mir Ufänke méi Liewensmëtteltransparenz an eise Regaler ze bréngen. All Produit soll kënne mat engem QR-Code iwwert den Internet opgeschlësselt ginn. Esou soll all Konsument erausfannen, wou d'Inhalter vum Produkt hierkommen a wéi eng Pestiziden, Medikamenter, genmanipuléiert Produkter oder aner Chemikalien am Produktiounsprozess zum Asaz komm sinn. Eng Datebank géif dann ëmfaassend Lëscht vun all den zougeloossene Produiten enthalen. Zoutaten, wou sech net wéi e geheime Code liesen sollen, mee a Coden opgelëscht sinn, mat deem se ausgeschriwwen sinn, sou dass jiddereen se erkennt. Eng aner Mesure, déi d'Regierung haut schonn treffe kann, ass e méi bëllege Steiersaz op Produkter, déi biologesch ugebaut gi sinn. Produkter aus lokalem, biologeschem Ubau oder Produkter, déi a Konditioune mat héije Sozialstandards hiergestallt ginn, sollen TVA-fräi un den Endkonsument verkaf kënne ginn. Dëst hätt zur Folg, datt nohalteg Produkter präislech méi kompetitiv ginn a méi Konsumenten sech dës leeschte kéinten. Ze oft entscheet de Präis eng Kafentscheedung. Domat géif een de responsabele Konsument iwwer präislech Mesure fërderen, ouni dem Bauer an dem Konsument wéi ze doen. Gläichzäiteg léisst een dem Konsument domadder e bessere Choix beim Akaf. D'Biolandschaft muss awer och kënnen lokal Landwirtschaft féieren. Et ass absurd Bio-Äppel aus Neuseeland oder Chile kommen ze loosse wa mir dës Äppel och hei an Europa kënne produzéieren. Et muss een net zu all Joerzäit all Uebst oder aner Produkter verfügbar hunn. D'Natur huet nun mol Saison an och hei kann een déi anhalen. Net all Bio-Label am Buttek ass de selwechte Bio-Standard. Mir mussen dofir vun eiser lokaler a regionaler Produktioun Gebrauch maachen an däerfen hei net nëmmen an de lëtzebuergesche Grenzen denken, mee eis Landwirtschaft an der Groussregioun ausbauen. Do musse mer mam Nationalismus ophalen an akzeptéieren, dass Lëtzebuerg schonn wéinst senger Gréisst wuel ni zu 100 Prozent autark ka sinn, virun allem net an enger Biolandwirtschaft. De Projet, eng Biolandwirtschaft ze férdere musse mir virun allem an der Groussregioun an engem europäesche Kontinent mat virundreiwen. Wa mir vu Biolandwirtschaft schwätzen, däerfe mir net d'Véizuucht aus den Ae loossen. Hei sinn Herkulesefforten ze maache fir enges Daags vun enger nohalteger, ethescher a biologescher Déierenzuucht ze schwätzen. Dat fänkt bei der Zuucht un an hält bei der Schluechtung op. Dofir fuerdere mir, Eng Réckbesënnung op Bauerenhaff mat enger iwwerschaubarer Zuel vu Béischten amplaz risegen Déierefabricken. An deem Sëll wëlle mer och den Asaz vun Antibiotika an d'Déierenhaltung op e Minimum reduzéieren. A weidere Schrëtt solle mer eng aartgerecht a stressfräi Doutmaache vum Déier fërderen. Konkret heescht dat, dass d'Déieren net méi a Schluechthaiser a Massen, mee duerch eng alternativ stressfräi Method doutgemeet ginn. Ech wéilt dofir, Här President, eng Motioun areeche fir den Déiereschutz zu Lëtzebuerg ze stäerken. Dës Motioun wäert ech herno separat nach eng Kéier schwätzen. Fir e weidert Ëmdenken ze bewierken, musse mer och méi éierlech domat ëmgoen, wéi eis Liewensmëttel zustane kommen. Mëllech kënnt nu emol net aus dem Frigo am Geschäft, mee do ass e Virliewen dermat verbonnen, oft e qualvollt. Et muss. Een offen an éierlech Ëmgoen an och wann et keng schéin Zeene si vum Billerbuch, d'Kéi déi op enger gringer Wiss mat onendlecher Plaz géinge stoen. Et kann net sinn, datt e Liter Mëllech am Supermarché méi bëlleg ass wéi e Liter vun engem Softdrink. D'Piraten ënnerstëtzen d'kloert Zil fir 100 Prozent Bio-Landwirtschaft am Joer 2050, mat e bësse Courage vläicht och scho méi fréi wéi 2050.